Abusuafoɔ yɛda Nana Nyankopɔn ase sɛ wayɛ yɛn adom na ɛnnɛ nso yɛda so te nkwa mu. Dwedi Ampong Batampa no ɔnhyira obi biara a ɔwɔ platform yi so. Adɔfoɔ ɛnnɛ ɛyɛ audio video yi a meyɛ yi ɛyɛ video bi a ɛyɛ kɔkɔbɔ Hmm adɔfoɔ a mo wɔ platform no so nyinaa ɛyɛ kɔkɔbɔ na me de reba platform no so. Na deɛ ɛdi nkan no yɛ bɛda Tweedi Ampɔn Maatampa no ase sɛ nnɛ nso ɔdi akyɛ yɛn na yɛ da so te nkwa mu na mogya ɛredi yɛn mu afuru sane na yɛ kɛtrɛma nso da abodweɛ mu. Ɔno nkutoo ne Ɔbaatampa yɛda no ase. Na nase a ɛtɔ so nso ɛkɔma yɛn nua Evangelist Kwame Adei Ɔhene Ɔbrempɔn Nana, wo a Ghana da w'akoma pon so, Kwame Nkrumah aba bio, wodɔ wo man, ɛnyɛ nnipa nyinaa na bɛhu nokorɛ a, wɔgye sika, na wo deɛ wokyerɛ wo man mma firii sɛ yɛbɛhu nokorɛ na yɛn nyinaa bɛde yɛn ho afiri nnaadaa a wɔn di yi atena mu. firi mmerɛsantene bɛsi nnɛ no, na ɛnam saa nsɛm no nti, yɛatumi ama yɛn awofoɔ ne yɛn nananom nyina ara, yɛatumi ateetee wɔn ama wɔn nyina ara kɔ nseɛ dɔ no. Wo deɛ, worebuebue so ama yɛahunu nokorɛ a ɛwɔ mu. Nti Ɔhene, Ɔbɔadeɛ Tuturubo nso, ɛnka wo ho. Yɛdi Wo nan ase ka a ɛyɛ sɛ da ne da nyina ara yɛba platform no so a, yɛbɔ, yɛyi apaeɛ hyira Wo. Esiane sɛ ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛbɛtumi ayɛ saa. Yɛwɔ ɔman mpanimfoɔ ne asɔfoɔ a ɛwɔ Ghana a wɔse wɔyɛ animdefoɔ nso, Nana, wɔnyɛ saa. Wɔde kakra a yɛwɔ no, wɔatumi anya nsɛm bi aka akyerɛ yɛn sɛ yɛdeɛ yɛnhia wiase yi hwee. Nanso asɔfoɔ no, wɔpepɛ agyapadeɛ. Ɔpepa agyapadeɛ. Anɔpa yi na meretie video bi a woyɛɛ yi ɛfa Bernard Nyarko ho. Ɔno a ɔno yɛ ɔsɔfoɔ no a ɔse ɛɛ yɛmpere sɛ Yesu mmaeɛ a ɛtɔ so mmienu no ɛyɛ aduro nti no yɛn yɛ amanfoɔ mpirikyi nokwasɛm no. Ɔno mmom sɛ ɔwɔ cars mmiɛnsa. Ɔwɔ cars mmiɛnsa. Nso mmerɛ bi a ɛtwaa mu no ɔka kyerɛɛ yɛ sɛ ne car yɛ baako pɛ. Na sɛ wɔyɛ Illuminati a anka ne car nya car wei. Nti ɛmerɛ no adu sɛ yɛka nokorɛ. Nti Nana, Ɔbɔadeɛ nhyira wo wɔ nnwuma pa a wodie. Na memma me nsɛm nwa no, mekyeakyea nheema a mowɔ platform yi so nyinaa. Ɔbɔadeɛ Titiribo nso ɛnka mo ho. Saa ara nso na nhemfo nso a mowɔ platform yi so, mekyeakyea mo nyinaa. Mo nyinaa mobɔ adwuma na mo adwuma nso sɔ ani. Nti Titiribo nso baakota mpa no wɔnka mo ho. na wɔmmɔ me ho ban soronko. Na ɛnnɛ, me nsɛm no, afei na mereba me nsɛm no so, na me nsɛm no ne sɛ, ɛyɛ kɔkɔbɔ kɛseɛ pa ara a mede reto platform no so, na obi biara nso a ɔyɛ mɛmba, anaasɛ sɛ ɔyɛ mɛmba o, sɛ ɔnyɛ mɛmba o, wobɛhu ne gyinaberɛ wɔ platform yi so. Platform a Evangelist Kwame Adeh createe sɛ ɛyɛ Moment of Truth, mmerɛ a yɛka nokorɛ, ɛyɛ nokorɛ mmerɛ. Na nokorɛ mmerɛ no a yɛwɔ mu no, yɛn nnipa binom wɔ yɛn mu a wɔawiawia wɔn ho mmerɛ a platform no yɛ open, na kyerɛ sɛ yɛabue ato hɔ no, ayɛ sɛ wɔabue wo pono ato hɔ, obiara tumi wura mu, hɛɛ, obi biara tumi wura pono no, nti yɛabue pono no ato hɔ ama obiara bɛwura mu. Yɛn mpanin no a wɔdi yɛn anim, yɛn kandifoɔ no, ɔdɔ obi biara, nti ɔpɛɛ sɛ obi biara mmɛwura mu na wɔntie, but binom aba abɛwura mu a ɛnyɛ nsɛm no na wɔretie. Ebinom fifiri nsɔre ahodoɔ mu, Pentecost, ebinom fifiri ɛyi ɔɔ te sɛ ɛɛ Deeper Life, ebinom nso firi ɛɛ ɛɛ Full Gospel ɛne Nsɛnsɛm ɛna wɔn nyinaa nso abɛgu platform no mu. Ɛnt ɛnti no ɛɛ wɔn no pɛ sɛ wɔn no mmom interest ɛna ɛsɛ yɛ adwuma. Nti no wɔn redistracte sɛdeɛ yɛn ntumi nkɔ yɛn anim. Na nnɛ me kɔkɔbɔ a mede reba ne sɛ Evangelist Kwame Adei, Ɔhene, wɔ wo creative platform no wo creatii sɛ yɛnka nokorɛ. Nti wo a wowɔ platform no so biara mesrɛ wo adaworoma sɛ wo fii sɛ ɛnyɛ nokorɛ nti na wowɔ platform no so a ɛnneɛ obiara nsrɛ wo mma mmɛtena ndisturb wo amanfoɔ. Ka hunu sɛ aboa no n'ani bere a wɔka. Huu aboa biara n'ani bere a ɔka, na ɛnyɛ sɛ ebia ɔpɛe sɛ ɔka wo, n'ani na abereɛ, enti yɛwɔ hɔ no yɛn ani abere. Mmerɛ a yɛwɔ mu yi deɛ, yɛnni mmerɛ koraa mma nsɛnhunu. Yɛnni mmerɛ mma nkwaseasɛm. Yɛn mmerɛ a ɛwɔ hɔ no, yɛn mmerɛ no nyinaa ne sɛ yɛbɛsua adeɛ a yɛn kandifoɔ no de abɛto platform no so na ɔpɛ sɛ yɛsua na daakye no ɛboa yɛn. Me, ne ne nkyerɛkyerɛ aboa me, saa nso na aboa afoforɔfoɔ a ɛwɔ platform no so. Mhemaa a wɔwɔ platform no so nyinaa no, ne nkyerɛkyerɛ na aboa yɛn, ne nkyerɛkyerɛ nti na yɛwɔ hɔ. Enti sɛ wotie no wɔ YouTube anaasɛ Facebook anaasɛ WhatsApp na sɛ wobɛ joine platform no a, mesrɛ wo anidie mu ara, anidie mu ara, hwɛ sɛ, hu sɛ, sɛ obi ate ne platform na sɛ wobɛ joine a, nnipa no ne botaeɛ a ɛwɔ platform no na ɛsɛ wodi, wodi soɔ. Enti sɛ wonte biribi ase a, wobisa, na nnipa a wɔadi kan wɔ platform no so atumi akyerɛ wo ama wo nso no, woatumi ahu agyapadeɛ ne deɛ ɛwɔ mu wɔ ne nkyerɛkyerɛ no mu. Adɔfoɔ, yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔ a wɔawiawia wɔn ho a wɔwɔ platform no so a, wɔn adwene ne sɛ nka ɛnkɔmma wɔn. Enti sɛ ankɔ amma no a, na ɛsɛ sɛ wɔdi atɛm. Wiase nso, deɛ ɛsɛ sɛ wohu ne sɛ worewe ɔfoɔ nsa no, na worehwɛ wo deɛ. Ɛhɛɛ. Enti sɛ wopɛ sɛ dua nso bu bɔ kwaku a, ɛbu bɔ wo ankasa. Enti mo a mowɔ platform no so a, mo no, mompɛ sɛ mo platform no bɛkɔ n'anim, na mo deɛ adwemmɔne nko ara na ahyɛ mo ma sɛ mobɛyɛ biribi na moagye ho akatua no, ɛnni hɔ saa. Ɔbaatan pa no bɔɔ yɛn baa asase yi so sɛ yɛnyɛ adwuma na yɛmfa mmoa afoforo ne yɛn abusua. Ɔbaatan pa no anka sɛ yɛmmɛtena na deɛ wabɔ no yɛmfa ntwa yɛn nuanom. Nti adɔfoɔ, mesrɛ mo, mo adaworoma, mesrɛ mo sɛ, mesrɛ mo bebree sɛ, mo a mowɔ platform no so a mo no mopɛ sɛ mo deɛ mo adwene nyinaa ne sɛ mopɛ sɛ mogu yɛn anim ase Na mo, mo, mo, mo, mosɛe yɛn pɔtɔɔ no. Ɛnnɛ yɛ kɔkɔbɔ a mede rema mo. Ɛnnɛ yɛ kɔkɔbɔ kɛseɛ a mede rema mo, sɛ monhwɛ sɛ mommɛyɛ saa nyammeransɛm no wɔ platform no so. Momma mo ani nna hɔ sɛ yɛn no, panin no a ɔdi anim no, wɔwɔ botaeɛ, ɛna da biara nso ɔhwɛ platform no so. Daa ne daa nyinaa ɔhwɛ plasfɔm no so, na ɔwɔ botaeɛ nti a ɔwɔ plasfɔm no so, ɛna ne botaeɛ nso no ɛsɛ sɛ ɛyɛ adwuma. Nti sɛ wo fii sɛ wo bɛtena plasfɔm no so na wo ntumi mma pla ɛɛ wo ntumi nka nsɛm papa bi anaa sɛ wo ntumi nkyerɛ adwenkyerɛ bi a, sua adeɛ no kɔ kɔduru mpɛnpɛnsoɔ a wo nso wo bɛtumi akyerɛ w'adwen. Obiara nsi wo kwan saa. But mma mmɛsɛe amanfoɔ adwen. Yɛn mpanyin a wɔdi yɛn anim no, ne biribiara wɔde proof ba. Ne biribi a wɔyɛ biara wɔde proof ba. Nti proof no a wɔde ba no, sɛ wo nso wo nso wo wo wo wo wo wohu obi nsɛm na sɛ wobɛka a, fa proof bra. Wode proof ba a, amanfoɔ bɛhu sɛ yes, yɛn nua baako na ɔwɔ yɛn mu a yɛfrɛ no Ɔsɔfo Francis, ne picture ni. Ɔsɔfo Francis bɛtenaa yɛn mu for many years Mfa nsɛ sɛ ɛnnuru yia koraa yɛ ne no wɔ platform no so akyɛ papa akyɛ yie aah me me deɛ mehuu no platform no so koraa no deɛ ɛbo yɛ ten months ni a menim no kɔ one year ni a me menim no wɔ platform no so nso yɛn nua no ne picture nie ɛyɛ ɔsɔfo Francis ne picture nie n'asɔre nso mfonyini na ɛwɔ hɔ no ɔkɔ healing Healing, The Lord's Healing, eh, eh, say, The Lord's Prayer Healing Church, The Lord's Prayer Healing Church. Saa yɛn nua yi na ɔwɔ platform no so, ɛna wɔno yɛn ɛsom. Ɛna yɛn nua yi mekɔ bisaa no nsɛm, nsɛm a mekɔ bisaa no nso no, menyiyɛɛ no, mebisaa no sɛ, me nua yi, wowɔ platform yi so a yɛno ɛsom yi, Ɛɛ, anyɛ biara, w'asɔre mma no nso no, woatumi akɔnɛte wɔn aba ha ama wɔahu sɛ saa ara Kristosom no nyɛ. Mekaeɛ no, wɔ ɔse onim n'asɔre mma no, wɔn use WhatsApp phone na watumi akɔnɛte wɔn aba. Okay, mankasa biom. Yɛn nua yi, wɔn nso wɔyɛ mu, wɔyɛ, wɔyɛ mu. Nansa yi mekɔɔ platform no so na mehuu sɛ Evangelist ayi no. Ɛnnɛ, ebinom de me te Connect with Nature reyeyɛ ne sɛ adɛn nti na memaa Evangelist yie no, Evangelist ɔyɛ nokwafoɔ, wɔnfolo atorɔsɛm, wɔnfolo kɔnkɔnsa, yɛnka, yɛ a yɛwɔ platform no so obiara nka asɛm nkyerɛ no, asɛm bi a obi nso bɛka akyerɛ no na ɛyɛ nokorɛ turodoo. Me nua no me ne no hameeɛ no anaasɛ mebisaa no questions no, mamfa ankɔto Evangelist anim, Nso ɛnnɛ, wɔyii no no, wɔbɔ me soboɔ sɛ me na memaa yɛyii no. Enti adɔfoɔ a mowɔ platform yi so, kɔkɔbɔ yi, ɛkɔma obiara, sɛ wofii sɛ Kristosom no wontumi nnyae a, na wo deɛ ɛno na ɛno mu na wodidie a, mesrɛ wo, w'adaworoma, mfa wo kookoo mmɛsane yɛn. Ebia wo ankasa no, wunni nsaano adwuma biara, ɛnna wunni ade bi a wobɛyɛ, enti Kristosom no na wo nso wode redaadaa amanfoɔ sɛdeɛ wo nso w'ano, wo nsa bɛkɔ w'ano. Mesrɛ wo, ɛmmɛha yɛn. Evangelists createe platform sɛ yɛnkɔfa yɛn amammerɛ. Enti sɛ woyɛ obi a woyɛ nokwafoɔ na wopɛ yɛn nananom amammerɛ na wopɛ sɛ ɔyɛ nananom adwuma sɔ ani a, asɔre bi a wote biara no, wobɛtumi aka nokorɛ akyerɛ asɔre mma no, na sikagyeɛ no a wogye wɔn no woastɔpo, na woama wɔn nyina asua yɛn nananom amammerɛ. But sɛ ɛnte saa deɛ a, ɛmma mmɛ disturb yɛn, ɛmma mmɛ sɛe yɛn adwene, ɛmma mmɛ ha yɛn. Adɔfoɔ, m'ani abere paa, m'ani abere sɛ, m'ani abere sɛ, uh, mako kɔkɔɔ. Mo ani abere. Nti mo a mo wɔ platform no so a mo no mo mpɛ biribiara yɛ sɛ mo bɛ sɛe amanfoɔ na mo bɛ kɔ amanfoɔ back door na mo bɛ di nsɛm hunu na mo bɛ di nkwasiasɛm no. Wei saa kɔkɔbɔ yi ɛkɔ ma mo. Ɛnnɛ a me kasa yi, ɔkyena me ba a wo nhu sɛ bi a ma bɛ di w'atɛm. Me nni obi atɛm. Ɛnnɛ a me kasa yi, ɔkyena me ba a ɛyɛ action. Ɔkyena a wobɛtie me wobɛhu me live video no na ɛyɛ action na action no nso no ɛyɛ nsɛm a nsɛm a mɛboro agu hɔ no ebi a wo tiri ntumi nsoa wo kɔn no koraa no ntumi nsoa ngye saa nneɛma no nti ɛhɔ no anhwɛ yie a na akɔdi wo nya yɛnim deɛ yɛyɛ yɛ panyin no a yɛdi n'akyi no ɔnim deɛ wɔyɛ ne nimdeɛ ɛso wɔwɔ nimdeɛ kɛseɛ Ɛna saa nimdie no yɛn nso yɛpɛ sɛ yɛsua bi na yɛgye bi firi ne hɔ. Enti no sɛ woba na sɛ wonyɛɛ w'adwene sɛ worebɛsua biribi na wommɛ wommɛ wompɛ biribi na woasua a, mesrɛ wo mma mmɛha yɛn. Ebinom aba a ɔno wɔn ayɛ wɔn ho sɛ wɔn deɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛtwitwa amanfoɔ nan nti na wɔdi amanfoɔ atɛm. Wɔn wɔn na wɔn sikan ɛrenam nti wɔn ano ɛ ɛ ɛ ɛ ɛreya Nti no wobɛtumi adi amanfoɔ atɛm. Ɛnnɛ kɔkɔbɔ yi, ɛkɔma obi biaa ɔwɔ platform no so. Sɛ wo feel sɛ wontumi nsoa a, ɛnyɛ force. Ɛna wontumi nspɛle nso a, mma ntwerɔ. Haa! Nsɛm a meka akyerɛ mo no no, wo a wo feel sɛ wontumi nspɛle no, mma ntwerɔ. But wonim sɛ wobɛtumi aspɛle deɛ a, ɛnneɛ twerɔ. Afei nso mo a mokyerɛ ahabanduro no, ahabanduro, evangelist na akyerɛ ahabanduro mu akukudam. a HIV kuro a wɔn kaa sɛ ɛwɔ hɔ no watumi anya ɛho aduro ɛdi aba. Sɛ mma obia nkɔ hospital, sɛ ya wote sɛ obi wɔ HIV a ɔsa no yadeɛ, 77 days ne ho bɛtɔ no. Deɛn biom na yɛhia? Ɛdeɛn biom, nimdeɛ biom na yɛhia? Nimdeɛ dodoɔ sɛn biom na yɛhia biom? Deɛ wɔdi ama yɛn wɔdi ama yɛn, nti wɔno no kyerɛ saa aduro no wangye obi taku Enti wo a wo nso wɔ platform no so a wowɔ aduro anaasɛ wowɔ nimdie kakra ɛfa aduro ahabanduro ho no, wobɛkyerɛ a, ɛmfrɛ, mma obi mfrɛ wo back door na woaka sɛ ɛɛ frɛ me back door na woakɔ akɔtwa nnipa no agye ne sika. Sɛ wo feel sɛ sika nti na wowɔ hɔ a, ɛnneɛ gyae kyerɛ. Sɛ wo feel sɛ worekyerɛ na obi afrɛ wo back door na woakɔ akɔgye ne sika deɛ a, ɛnneɛ gyae kyerɛ. Ɛndeɛ deɛ ɛbɛhia ara ne sɛ mekyerɛ wo simple method, ɛndeɛ kɔbue herbal medicine, herbal ayi um, um, herbal uh, care, wate anaa herbal hospital na watumi afrɛ amanfoɔ akɔ hɔ. Ɛna mo nso a mo mo kreti kreti platforms a mode link bɛto mu no, mo nso ɛkɔma mo. Ɛfiri sɛ evangelist kreti link a Ɔcreate platform bi a ɔde link bɛto mu na ɔno ama yɛakɔ akɔ joine. Nti sɛ wo nso wo create platform na wopɛ sɛ yɛ joine a, sɛne kɔma evangelist na ɔno mfa mmɛto mu. Mfa mmɛto platform no so sɛ obi njoine ɛfiri sɛ obi nhuhu mma obi nkeka. Adɔfoɔ montie me yie, obi nhuhu mma obi nkeka. Wontumi nkɔ create wo platform na wode abɛto platform no a yɛyɛ teachings wɔ mu no sɛ amanfoɔ njoine wo platform no. Ɛntra nso mu, adɔfoɔ, ɛntra nso mu. Nti sɛ wokɔnya link bi wɔ baabi na ɛyɛ obi platform a, m'adaworo ma mesrɛ mo, ɛmfa mmɛto platform no so. Ɛhɛ sɛ wo feel sɛ wo nso wobɛtumi ayɛ deɛ evangelist yi yɛ no a, na wo nso woakɔ YouTube, sɛdeɛ ɛyɛ a moka no, Sɛ wo feel sɛ YouTube foɔ tua ka a, na wo nso woakɔ hɔ, na wo nso woakɔ yɛ w'adwuma de atwe nnipa, sɛdeɛ nnipa no nso bɛboa wo na wo nso woakɔ w'anim. But sɛ wo bɛba obi platform so na wo de wo wo wo wo link bɛba abɛto so deɛ, ɛndeɛ ɛntwa yie, yɛ nsosɔ so. Yɛ hu hu saa nnipa no a, yɛ ntwentwɛn so sɛ yɛbɛyi wo afiri platform no so. Platform no ɛwɔ hɔ for decency, ɛsɛ sɛ yɛma yɛn nua no n'adwuma no a wɔreyɛ no, ɛdi mu na ɛkɔ n'anim. Yɛpɛ sɛ platform no ɛpere kɔ n'anim sɛdeɛ ne nsusuiɛ si teɛ no, nti yɛnsosɔ nsɛmhu no so. The more no a yɛsosɔ nsɛmhu no so no, saa nso na mmerɛ no so na yɛsɔre a, saa nkorɔfoɔ no a yɛsosɔɔ wɔn so no, wɔbɛsɔre atia yɛn. Nti adɔfoɔ, mo adaworoma. Mesrɛ obi biara a ɔwɔ platform yi so sɛ momma yɛn yɛmma yɛn ani nna hɔ. Mesrɛ mo. Mo nso a mokeka amanfoɔ ho nsɛm aberɛ a monni proof no, mo nso the next video a mɛba abɛyɛ no, moanhwɛ yie a, nsɛm a ɛbɛba mo so no, ha, mobɛdwene ho ara, monnte aseɛ da. Ɛhɛɛ. Mmerɛ bi reba a, ɛsɛ sɛ yɛsɔre ma nokorɛ. Ɛsɛ sɛ yɛgyina ma nokorɛ. Ɛsɛ sɛ yɛgyina na nokorɛ yɛ adwuma. Mmerɛ bi aso, mmerɛ no adu sɛ yɛgyina, me ne wo mmienu, yɛgyina ma nokorɛ. Ɛsɛ sɛ me ne wo mmienu yɛgyina ma nokorɛ turodoo. Ɛsɛ sɛ me ne wo mmienu yɛgyina wɔ yɛn akwan nyinaa mu sɛ yɛdi yɛn kra bɛto hɔ o, Ɛsɛ yɛgyina ma nokorɛ na yɛn mma no a wɔwɔ yɛakyi reba no, wɔamma ammɛbrɛ. Yɛ deɛ yɛabrɛ. Ebinom wɔ aburokyire, ebinom wɔ baabi, ebinom koraa wɔ fie a wɔnni adwuma yɛ. University graduate bebree wɔ hɔ a wɔwɔ Ghana a wɔnni adwuma yɛ. Adɛn ntia? Ɛnnɛ meretie ayi na obi nso reka sɛ gye sɛ yɛsɛ wonya 35 years ansa na wowie university a wonya 35 years ansa na woanya aban adwuma ayɛ. Wei Ɛtɔ aso mu, ɛntɔ aso mu. Nti mo mmeranteɛ a mowɔ platform no so a agodie yɛ mo dɛ a da biara no mopɛ sɛ obi ka asɛm na n'ano fom a mode akɔtena baabi ayeyɛ no no, monhwɛ mo ho yie. Yɛnsosɔ so biom. Efisɛ wiase yi, onipa biara nni hɔ a ɔyɛ perfect. Obi biara nni hɔ a ɔkasa a n'ano mfom. Nti sɛ obi ano fom na wokɔtena hɔ na wode rehuru no na wode reka ne ho nsɛm a, monhwɛ mo ho yie. Mmerɛ bi reba a saa nkorɔfoɔ no nyinaa yɛbɛyi mo Yɛbɛpa mo so ntoma, na deɛ ɛbɛba mo so no, ɛrenyɛ papa. Ahaa, mmerɛ bi aso a ɛsɛ sɛ yɛ use nokwasɛm de kyekyere yɛn man. Ɛnyɛ atorɔsɛm ne nkontomposɛm. Mmerɛ bi aso a ɛnni kwan sɛ yɛdi agodie kyekyere man. Ɛsiane sɛ wodi agodie kyekyere man a, agodie nso na ɛbɛwie wo. Ɛno na seesei awie yɛn saa no. Aman ahodoɔ nyinaa resɔre Yɛn yɛn man no de yɛn man no deɛ ɛrekɔ pom nti adɔfoɔ a mowɔ platform yi so a me ne mo rekasa anwummerɛ yi mo adaworoma mesrɛ mo mesrɛ mo mo a modi loto numbers yi bɛto platform no so nso ɛha sei yɛn yɛn mma loto number Ɛna yɛngye lotto numbers nni wɔ platform no so. Nti sɛ wo feel sɛ wo nim lotto number a, na wo no w'akɔ create wo empire na da biara no wo wo supply lotto numbers hɔ. Anaasɛ w'aboaboa no na odi akɔma obi nim, ɔno na ɛkyekyɛ lotto numbers. Ɔno na ɛtumi kɔ spiritual world ɛkɔ wia sika na wodi akɔ akɔma no. Yɛ deɛ yɛnhia lotto number. Adɔfoɔ, me feel sɛ deɛ maka no Ɛyɛ. Hɛn, na mesan si so dua biom. Mubehu me second live video no, na ɛyɛ nka ntam kɛseɛ paa na mebɛka ato ɔm platform no so. Efisɛ evangelist ɛsɛ yɛn nyinaa yɛboa no, yɛde yɛn kra to hɔ ɛma aberanteɛ no anaa nana hene no ne ne n'ayie atumi ne ne nnwumadie no atumi akɔ so. Sɛ yɛn amfa yɛn ho a yɛn kra anto fa mu a, obi biara nni hɔ a ɔbɛfiri baabi de ne kra aba abɛto fa mu. Ɛsɛ sɛ yɛde yɛn kra to fa mu ma nokwasɛm. Nti sɛ wowɔ platform no so na sɛ wote obi ho nsɛmmɔne a, yɛ investigation na hu nipa no. Sɛ nipa no di bɔne wɔ sum mu, ɛfiri sɛ nnipa binom wɔ hɔ a wɔdi bɔne wɔ sum ase. na ɔmo di asie nti sɛ wo yɛ saa investigation na wo hu sɛ nnipa yi wɔ yɛ nnipa bɔne ni wɔ yɛ ade wɔ sum ase a yɛ wo nhunumu yie sɛ ka koraa na wo bɛ bɔ ayɛ nhunumu yie na wa kye nnipa no wa kye no sɛ etwan a bɔ mmɔden kye no wo kye no wie a na wa ba bɛ pa ne so ntoma wɔ platform no so sɛdeɛ afoforɔfoɔ bɛsua na obi antena platform no so anni bɔne ɛsiane sɛ yɛkyiri bɔne, evangelist kyiri bɔne nti, n'akyidifoɔ nso nyinaa kyiri bɔne nti sɛ wokɔhu sɛ wo nua bi nam kuntunu ase reyɛ nneɛma bi a ɛnyɛ a, bɔ mmɔden na kye no yie, yɛse kaa kum yɛgye no kwakoa no mu. Ɛhɛn, bɔ mmɔden sɛ wobɛkye no yie na wokye no a wode no abɛto platform no so na yɛatumi ahu apa ne so ntoma sɛdeɛ obi nso ntena platform no so nyɛ bi bio. Nti adɔfoɔ, me fii sɛ kakra a maka yi mobɛtie no yie na mobɛtia agu asɔ pa mu na biribiara nso akɔ yie. Meda mo ase adɔfoɔ, meda mo ase ahene, meda wo ase, meda mo ase, meda mo ase, Manu Asi.